Hemmäňize salam. Sen priwet. Bu gün men senden blokçeýn barada sorajak. Blokçeýn näme? Soňada giňişleýin ýene-de maňa jogap berýä. Şu soraglaň arasynda bitkoýna degişli soragyň soragy gelamalla sen blokçeýn bolandan soň. Öňünden aýdaýly auditoriýamyza. Biz şu wideoda hiç hili ýagdaýda bitkoýny öwemzogam, ýamanlamzogam, almalam diýemzok, satmalam diýemzok. Beýleki kriptowalýuta barada gürrüňmi etmegimiz mümkin? Haýsy kriptowalýutaň adyny agzap geçsegem şony almaly ýa-da satmaly ýa-da gowy ýa-da erbet diýip kommentariýa beremizok. Kriptowalýutaň işleýän sistemasyny, blokçeýniň nämedigini Hawa. düşündirýäs. Sen soragyňa gaýtyp geleýin. Blokçeýn indi söz boýunça blok, bölejik diýmek, çeýn-de zynjyr diýmek. Hawa. Bölekleň zynjyry bolýar. Türkmençe terjime edeňde, montaž edeňde de ştak bir ýerik goýuşdyrarsyň-da. Mysal bilen gideýli. Bir oba bar diýeýli. Hekaýa gürrüň berjeg-ow.
Obada-da Ýusup diýen bir söwdagär bolsun. Hawa. Atasam, kakasam söwdagär bolupdyr. Şo obanyň içinde markedi bar eken. Atasyndan, kakasyndan soňra Ýusup söwdagär özi alýar markedi, özi ýöredip başlaýar. Döwür üýtgeýär, markedem az-aç ulalýar. Obaň adamlaram köpelýär. Ýöne bir öňküje endik Üýtgemän galýar. Garaşaryna ýazyp berýär. Podzapis. Pylan goňşymyzyň ogly Aman gelip şokolad alyp gitdi. Başga bir goňşyň gyzy süýt alyp gitdi. Soň üýtgi söwdagär şeý diýýär, Döwür üýtgedi diýýär, menem diýýär şu bloknodymy aýraýyn diýýär, biraz tehnologiýa geçeýin diýýär. Imo-da gruppa döret diýýär. Prosta adamlar düşünsin diýip imo diýip primer berip otyryn-da. Mysal berip otyryn. Mysal berip otyryn hamana. Imo-da gruppa döret. bolupdyr diýip bara. Ýo, ýo, mysal ha, hekaýa. Blokçeýni düşündirmek üçin obaň ady Şadyýan eken. Şadyýan obasynyň Şadyýan ýaşaýjylary aýdym aýtýan ekenler. Ýa Şadyýan ýa Eger-de näleem. Şadyýan gurana bar. Ýusup söwdagär ýazyp başlaýar. Plan goňşymyzyň ogly plan alyp gideni üçin plança bergisi bar diýip ýazýar. Soň beýlekini ýazýar. Kim näme alan bolsa şoň hemmesini ýazýar. Indi otada gruppada obaň hemme ýaşaýjylary bolany üçin hemmesi şo bir wagtda görýär ony. Belli bir wagt geçenden soň şokolad alyp giden çagaň kakasy ýa ejesi gelip bergisini berýär. Ýusup söwdagärem bergi berildi diýip ýene-de şo grupba ýazýar. Indi blokçeýn aslynda ştada mysal hökmünde şu sistema hemme edilen işleri, ýazylan zatlary, Bergini, algyny, ýapylan bergini ýa-da alnan harydy şo bir wagtda şo sistemaň içindäki hemme kişiň bir wagtda görmegi, hemmesi bir wagtda görýänligi üçin başga bir ýalňyş ýa-da Ýusup söwdagäriň özi, naprimer, şo çaga şokolad alyp gitmedik bolsa-da, alyp gitdi diýip ýazsa, başga biri şo goňşy ýok, alyp gidenok diýip bilýär. Sebäbi o taýda ýazylmadyk o zat. ýazylypdyr. Ýa-da bergisi berlen bolsa, bermediň diýip bilmeýär. Sebäbi berlendi, öň berildi diýip. Hemmesi görüp oturýar. Görüp oturýar. Hut şo sistemaň hemmesinde şeýle jemläp alaňda-da blockchain bolýar. Täze çykan bolmalyla.
Indi hemme şu mahaly eşidip başlady. Müň dokuz togsanjy ýyllardan bäri teoriýa, kagyz üstünde agzalyp geçilýär. Ýöne durmuşa geçiren Satoshi Nakamoto. Diýen adam. Adam diýäs bilemok, может, bir topar adamlardan ybarat bolan topar bolmagy-da mümkin, ýa-da bir gurama, edara bolmagy-da mümkin, häzirki güne çenli belli däl. Prosta şon ýaly ady bar, ýöne kimligi belli däl. Hawa, psewdonim, bir lakam. Iki müň sekizinji ýylda Bitkoin barada makala goýýar. Bitkoin näme? Bitkoin aslynda puluň ady. Dollar, ýewro ýaly ata-ata bitkoin diýýär. Pul serişdesi, ol-da hawa.
Şony-da blokçeýniň içinde ullanmaly diýýär. Indi blokçeýn bir tehnologiýa bolsa, bitkoýn şoň içinde ullanylýan kriptowalýuta, pul serişdesi. Indi ony bir gyra goýaýly. Soňra adamlar pikirlenýär, şudaýdaky ullanan tehnologiýany biz başga ýerde-de ullan bileris aslynda, saglykda, logistikada, bilimde, finansowy industriýada ullanyp bolar diýip pikirlenýärler. Şu blokçeýni. Blokçeýni. Indi şumaşa saglykda, Bilimde ulanylýar diýýän. Şoňa-da mysal getirip bilýäňmi? Haýsy ýurtlarda ulanylýar? Haýsy firmalar ulanýar? Saglykda Angliýada Medical Chain diýen sistemany döretdiler. Hassahana gelen hassalaň maglumatlaryny şo sistema ýazyp başladylar. Şo sistemada ýazylan maglumatlar şo hassa başga bir hassahana baranda-da, başga bir dogtoryň gözegçiligine baranda-da maglumatlary çykaryp görkezip bilýär. Ede bu saglykdaky mysaly. Indi bilimdäki mysalynda-da Amerikada bir MIT diýen uniwersitet bar. Öz uniwersitetinde uçurym bolan adamlaň diplomlaryny digital certificate diýen manyda ştrih kod bilen belläp geçdiler. Başga ýurtlarda tassyklamak hökmän näbolýar. Ýene-de bir zady, diplomyň ýasamamy ýasama dälmi, şony-da görüp bolýar. We hakykatdan hem MIT tarapyndan berilimi şony görüp bolýar. Ýene-de bir firma bar Amerikada supermarket Walmart öz marketlerine gelýän gök önümleri haýsy daýhandan haýsy fermadan çykyp gaýdan bolsa birje daýhan ony ýetişdirip bilenokda ol sebäp ulakan Amerikanyň hemme ştatlarynda şäherlerinde zatlarynda bar haýsy fermadan näme gaýtdy naprimr gök önümde ysmanak gaýtdy Ýa şowundyr gaýtdymy, turup gaýtdymy, şolary görmek üçin blokçeýn sistemasyny oturtdylar. Ýaňy saglyk barada aýdyp otyrkaň, şo hassahana baranda hemme analizlerini şo blokçeýniň içinde salýar diýdiň. Başga ýerik baranda-da şo öňki etdiren zatlaryny blokçeýniň üsti bilen görýär diýdiň. Indi şo beýleki baran bolnitsasy blokçeýne girmedik bolsa, onda-da görüp bilýärmi? Onda görüp bilmez-ä? Ýok.
Gaty ýerlikli sorag, gowy soradyň şo soragy. Eger-de şo baran hassahanasy şo sistemany, ullanylýan sistemaň içine registrasiýa edilmedik bolsa, seň diýşiň ýaly görüp bilenok ol. Şoň üçin döwletler, Ýewropa döwletleri ýa-da Amerika bütin saglyk, seňki ýaňky diýşiň ýaly o hassahanada bar, bu hassahanada ýok diýmez ýaly, hemmesinde şo bir wagtda görner ýaly, şony döwlet ululygynda oturdaslary gelýär. Şoň üstünde-de işlenýär şu wagt. Kanyýeşna bärde kada-kanun tarapynam ýerine oturdyp, Etmeli-la, garaz ýöne edilmeýär-de. Şonuň üçin birazajyk wagt alar. Ýöne Estoniýa, meselem, bütin saglyk sistemasyny blokçeýniň içine oturtdy. Onda Estoniýada hama lýuboý bolnisa barsaň, O lukmanda edilen analizi bu lukmanda-da görüpdi. Analizlerini görüpdi o hemme zadyny. Onda bütin dünýä şo blokçeýniň içinde hassahanalaryna salsa, lýuboý ýurda gideňde, Hawa, başga döwlete gideňde. Öňki analizlerini görkezipdi. Ediler-de.
Gawy aslynda.
Hawa. Indi soragym bar. Lukman bilen hassaň arasynda bir gizlilik bolýa. Öňki analizlamy hemme kişiň görmesini islämok. Logişno. Indi ola bir Messi, Ronaldo aýaklaryn strahotka etdirdiler. Hawa. Men öz zanym gawy görýän adam diýipli. Menem özüm git strahotka etdirjek özümi. O strahowkada oturan men hemme an öňki geçmişimi analizlamy görmesini islämok. Bu oňa gerekkä sebäbi o zatlar. Başda çyýaňok, premýerde bolýaňok daş. Dogry, indi şo saglykdaky blokçeýni ullanylýan sistemada dolulygyna hemme maglumatlary görüp bilýän diňe döwlet eýeçiligindäki uly hassahanalar. Seň diýşiň ýaly, belli bir ätiýaçlandyrýan kompaniýa, firma diňe özüne gerek bolup bilajak maglumatlara dostup ýa-da ygtyýar berilýär. Indi döwlet eýeçiligindäki şo blokçeýn kitaphana diýip pikirlenip gör. Ýaňky ätiýaçlandyrýan firma-da kitap almak üçin barýar kitaphana. Kitaphanada oturan, Saňa näme kitap gerek bolsa, men saňa çykaryp bereýin, bütin kitaphanany aýlanmak gerekkä diýen. Şonuň üçin dogry belläp geçýäň. Ýa täşandyr firmaň hemme zadyňy görmegine möhümçiligi wažn nädä otan. Hemme maglumaty görjek diýsede, strahowka ýa-da ätäşlandyrýan firmaňda şo maglumatlary barlamak üçin güýçli kompýuter-de gerek bolýar. Moşt oň şo güýçli kompýuteri ýok bolmagy-da mümkin. Bardygam belli däl. Onda şol ýa-da hamana men Kardiologiýa bardym. Diňe men kardiologiýa zatlamy açýa görkezýä. Ondan başga zatlamy görkezýä. Edil öý. Göz doktoryna barsaň göze degişli zat. Göze degişli hawa.
Indi ýaňy logistikada-da bilimde-de ullanylýa diýdiňä. Indi logistika ýük daşamak. Indi şo logistika bilen bilimiň blokçeýnlary birmi ýa başga başgamy? Bir birine baglymy diýjek bolýan. Ýok. Dogry sorag.
Gaty ýerlikli sorag. Muny ýene-de mysal bilen düşündireýin. Wideo görjek bolaňda ýutuba girýäň. Nahar zakaz etjek bolsaň başga prilaženiýa girýäň. Wideo wyzow etjek bolanda biriniň gürleşi hakynda başga priloženiýa gireň. Şo bir priloženiýadan etip bileňokda hemme zady. Walmartyň, marketiň, ullanylýan blokçeýni ibit bilen, gök önüm bilen baglanyşykly. Angliýada ullanylýan medical chain o saglyk industriýasy bilen bagly. Saglyk industriýasyndaky hassalaň maglumatlary Walmart-a gerek däl-la. Ýa-da Walmart-yň içindäki maglumatlar saglyk industriýasynda ulanylýan hassahanalar ýa hassalar üçin gerek däl. Şonuň üçin bir-birinden düýbünden başga. Indi ýaňky Ýusup söwdagäre gaýdyp geleýli. Grupba açyp hemme kişä görkez. Adamlara oň bergisi bar, muň bergisi bar diýip masgara edip ýörenler. Özi. Magazinde kompýuter bolsun, bolýa depder ruçkany aýyrjak diýýä. Kompýuterde ýazyp, algy-bergileri şo tak ýazyp goýsa bolany. Juda gaty ýerlik sorag ýene-de. Tak Ýusup söwdagäriň edeni maňa-da ýaranok, kän bir ýarap baranok, türkmençilik ýasaganok da Ýuska. Ýöne dogry, Ýusup söwdagär indi bir obaň içinde kiçeňräk bir mysal boldy. Ýöne indi uly firmalary pikirlenip gör, ýaňky ýene-de şo Walmartdan gideýli. O taýda üç sany industriýa girýä. Supermarkete gelýän, haryt satýan, daýhan maňa oturan. Daýhan, menden haryt alnyň, diýdi, i şo maglumaty-da girdi blokçeýne. Ýaňky harydy kime berdi? Logistika, ýaňky ýük daşaýana berdi. Logistika-da şu daýhandan şunça harydy Osman agaý, alnym diýdi, o-da blokçeýne şo maglumaty girdi. Indi üçünji ýerde ýaňky supermarket. Supermarket-de özüniň gök önüm satýan bölümine seretýär-de, ha, meň Osman agam gutarypdyr-ow diýýär. Olaň ýaňky girýärde şo blokçeýnden nirededigini şo mahalyň özünde görýär. Indi şolaň hemmesini şeýle jemläp alaňda moment duran ýeriňde görmek gaty gowy zat. Ine ýaňky Ýusup söwdagär öz magazynyna demi goýmagy mumkin o kiçeňräk bolany üçin. Ýöne Ýusup söwdagäriň bir riski bar. Dileg etmeli bolýar kompýuterim döwülmäwersin diýip ýa-da içinde ullanýan programmasy, Excel-i ýa-da diýeýin, wirus almawersin diýip dileg edip oturmaly bolýar. bolýar-da. Tak seredip otursaň, Ýusup söwdagär obanyň içinde kimden näçe algysy bardygyny o ýatdanam bilýändir-de. Kiçi bir telekeçilerde plýus tarapy görünmeýän bolup biler, ýöne uly firma bolup pikirleneňde plýus taraplary kän-de. Soragym gutardy.
Bolykça hoşlaşaýly.
Agza boluň, laýk goýuň, kommentariýa ýazyň. Basyşdyryň. Köp sag boluň.